Salam mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket, iliň günüm bolmasa aýyň günüm dogmasyn, il bilen gelen toýda baýram diýip, Dünýä Türkmenleriniň Demokratiýa Platformasynyň Türkmenim kanalynyň Oraza baýramçylygy gutlagyny dykgatyňyza ýetirýäris. Mähriban doganlar, ynha, bir aýlap, Imanymyzy berkitmek üçin, özümizi fiziki hem ruhy taýdan arassalap, ruhy hem beden sagdynlygymyzy hasam berkitmek, güýçlendirmek üçin, şeýle hem hemişe, her pursatda Agyz bekläp, päkligi, ýagşylygy, gowulygy hasam pugtalandyrmak üçin, ýaýbaňlandyrmak üçin ynha, Oraza aýyny başdan geçirdik. Oraza aýynda agyz bekläp, ybadat edip, ýagşy energiýalary güýçlendirdik, ýagşy energiýalarymyzy bilelikde birleşdirdik, Ýagşy doga-dileglerde bolduk, öten, geçenlerimizi ýatladyk. Hemmämiziň tutan orazalary, eden doga-dilegleri, ybadatlary Allahyň dergähinde, ýanynda kabul bolsun. Mähriban doganlar, eziz ildeşler, şu pursatdan peýdalanyp, Oraza aýynyň birinji güni, baýramçylygyň birinji güni, ilki bilen daşary ýurtlarda bileleşip, guramaçylykly ýagdaýda hyzmatdaşlyk edip, il-gün bähbitli möhüm işleri durmuşa geçirýän, hak bileleşigini emele getiren, bosgunlykdaky partiýalara, adam hukuklaryny goraýan guramalara, aktiwist hereketlerine, şeýle-de özbaşyna hereket edýän özbaşdak, aktiwistlere, žurnalistlere, şonuň ýaly-da azatlyga, erkinlige ymtylýan, Hak bileleşiginiň alyp barýan il-gün bähbitli işlerine her hili, her görnüşde daşary ýurtda hem ýurduň içinde goşant goşýan watandaşlarymyza, intelligensiýaň wekillerine, şeýle-de dürli ýurtlarda ýaşaýan dünýä türkmenleriniň wekillerine Oraza baýramçylygynyň düşümli, gutly, mübärek bolmagyny dileg edýärin. Şeýle-de Halk Bileleşiginiň il-gün bähbitli eden, edýän we etjek işlerine, yzygiderli ýagdaýda goldaw berip duran, Türkmenim kanalynyň tomaşaçylaryna, agzalaryna, gollawçylaryna, teswirçilerine, hemmesine ýürekden minnetdarlygymy bildirip, Oraza aýynda edilen doga-dilegleriň, ybadatlaryň hemmesiniň sogabynyň bilelikde hemmäňize bagyt getirmegini, şowlulyk getirmegini, bereket getirmegini, mundan soňky günleriňiziň, durmuşyňyzyň, maşgala ojaklaryňyzyň Oraza bereketi bilen hemişe egsilmän, hemişe çagalaryň al-aýaz gülküleri bilen doly bolup durmagyny arzuw edýärin. Mähriban doganlar, bu gezekki Oraza baýramçylygymyz Düýpgöter üýtgeşik has begençli, has buýsançly boldy. Näme üçin? Bilinşi ýaly, türkmenler ata-babadan gelýän däbe eýerip, toýy goşa tutmagy gowy görýärler. Ýöne biziň goşa toýlarymyz goşadan-goşa ýazyp, hasam köpelip gitdi, Hudaýa şükür. Oraza aýynda bilinşi ýaly, Biziň aktiwistlerimizden Juma Sapar, Hak bileleşiginiň tagallalary bilen Hak bileleşiginiň bileleşip guramaçylykly ýagdaýda alyp baran işleriniň netijesinde azatlyga çykaryldy. Orazam dürli päsgelçiliklerden halas edilip, Orazyňam işi dogry ýola salyndy. Şonuň üçin hem biz bu Oraza baýramynda şu aktiwistlerimiziň azat edilmegini, şu aktiwistler üçin halkymyzyň eden doga-dilegleriniň hasyl bolşuny görüp, biz toýlarymyzy goşadan-goşa tutduk. Bu gezek, bu Oraza baýramynda biziň, hakykatdanam, begenjimiziň, buýsanjymyzyň çägi ýok. Şonuň üçin, mähriban doganlar, toýlaryňyz toýa ulaşsyn! Begenjimiz hemişe. çäksiz bolsun! Mundan soňky Oraza baýramyna öz ýurdumyzda erkin ýagdaýda, demokratiki şertlerde eşretli geljege umyt bilen bakýan, toý-saçakly gatnaşyp ýören pursadymyz bilen indiki Oraza baýramyny garşy almak, orazalary bilelikde tutmak hemmämize nesip etsin! Mähriban doganlar, şu pursatdan peýdalanyp, Hak bileleşigi guramaçylygynda hyzmatdaşlygynda bileleşip, il-gün bähbitli işlere gatnaşýan, goşant goşýan, şolary dürli görnüşde gollaýan, daşary ýurtlardaky, ýurduň içindäki ähli watandaşlarymyzy, ildeşlerimizi, türkmenlerimizi ýene-de bir gezek Oraza baýramçylygy bilen, goşa toýlarymyz bilen, begençlerimiz bilen, buýsançlarymyz bilen ýürekden gutlaýan. Ýeneki baýramlara. Toýçylykda, şadyýanlykda ähli ýagşy arzuwlarymyzy hasyl edip, toý saçakly görüşip, gatnaşyp ýörmek nesip etsin! Toýlaryňyz toýa ulaşsyn! Mähriban doganlar, eziz ildeşler, gadyrdan tomaşaçylar! Oraza, ybadat, doga dilegleriňiz hemmesi Allahyň dergähinde ýanynda kabul bolsun. Ýeneki efir duşuşyklarymyza çenli hoş sag boluň.